Bore da, a croeso cynnes iawn unwaith eto i'n amser ni o weddïo ac addoli gyda'n gilydd yma yn y sied gweddi yn Tŷ yn yr Ardd yn Edern. Croeso cynnes iawn i chi gyd. Dwi'n wir obeithio bod chi'n saff ac yn iach, a does 'na ddim byd ofnadwy di mynd o'i le i chi wsos yma. Efallai da chi'n teimlo bod o di bod yn wsnos anodd a bod chi'n falch o cyrraedd i diwadd hi. Da chi ddim yn yr unig un. Da chi ddim ar ben eich hun, er bod da chi falle ar ben eich hun adra. Mae yna rhwydwaith o weddi yn lledaenu drwy'r wlad a drwy'r byd yn ein cynnal ni ac yn ein dal ni i fyny. Ac wrth feddwl amdan hynny, mae'r amser yma rwan wedi dod i ni ddim roed i un ochr pe- beth sydd yn ein poeni ni neu am beth 'dan ni'n galaru neu'n gofidio, fel fasa nhw ddim o bwys, ond yn hytrach i ddod â nhw at traed yr Iesu, a gofyn iddo fo cymryd ein baich ar ei ysgwydda o am y gyfnod yma. A dwi wedi bod yn meddwl lot amdan traed yr Iesu yn ddiweddar. Y traed bach, dwi siŵr, nath ei fam ei gusanu a'i mwytho pan oedd o'n blentyn. Y traed nath rhedag o gwmpas y pentra pan oedd o'n tyfu fyny fel plentyn ifanc. Y traed a gerddodd milltiroedd gyda'i ffrindia, a'i ddisgyblion, yn llychlyd ac yn llwglyd weithia hefyd. Y traed a benliniodd i lawr i weddio yn yr ardd cyn y Pasg. Y traed a nath sefyll o flaen Pilate pan gafodd ei gyhuddo Y traed a gafodd ei bendithio gan Mair Magdalen ac olew y traed gafodd ei groeshoelio ar y pren. Y traed nath gerdded ar y môr ac esgyn i'r nefoedd ar ôl yr atgyfodiad. A'r traed wedyn nath ymuno gyda'i ffrindia ar y ffordd i Emmaus, fel oedden ni'n clwad mewn chydig. traed a gweithiodd mor galed dros y byd. Ac rŵan, 'da ni yn cael ein galw i fod yn draed iddo fo hefyd. Falle 'da ni ddim yn gallu cerdded ymhell ar hyn o bryd, ond 'da ni dal yn gallu penlinio i lawr a gweddïo. So felly gad ni wneud hynny. Gad ni ddistewi a llonyddu. Falle goleuo gannwyll, beth bynnag sydd yn helpu chi i droi yn fewnol. Gadewch i ni jyst gymryd eiliad i gwneud hynny. Byddwn yn galw ar yr Ysbryd, ar yr Ysbryd Glân, a fydd yn siarad gyda ni ac yn gwrando arnom ni wrth i ni addoli, darllen a gweddio. Byddwn ni'n dilyn y taflen yma sydd wedi cael ei baratoi gan yr Esgobaeth. A da ni'n cwrdd yma bore yma gyda'n gilydd, yn enw'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân. Amen. Crist ddoe a heddiw, y dechrau a'r diwedd, Alfa ac Omega. Ef buai bob amser, a phob oes.

Da ni'n dŵad rŵan at ein gweithred o edifeirwch. Ond cyn i ni ddeud hynny, dwi am ddarllen ychydig o lyfr y proffwyd Sefania, Sefareia, y, y drydydd bennod. Cân ferch Seion, gwaeddan uchel o Israel. Llawen ha a gorfoledda a'th holl galon, ferch Jerusalem, Trodd yr Arglwydd dy goll boddi wrthyt, a symud dy olynion. Y mae brenin Israel, yr Arglwydd, yn dy ganol, ac nid ofni ddrwg mwyach. Y dydd hwnnw dywedir wrth Jerusalem, Nac ofna, Seion, ac na laesa dy ddwylo. Y mae'r Arglwydd dy Dduw yn dy ganol, Yn rhyfelwr ithweithredu. Fe orfoledda'n llawen ynot, a thadnewyddu yn ei gariad. Llawen ycha ynot a chân, fel ar ddydd Gŵyl. Symudaf aflwydd ymaith oddi wrthyt, rhag bod i ti gwilydd o'i blegid. Wel, a fi'n talu'r pwyth i'th offrymwyr yn yr amser hwnnw. Gwaredaf y rhai cloff, a chasglaf y rhai gwasgaredig. A rhof iddynt glod ac enw yn holl dir eu gwarth. Y pryd hwnnw, pan fydd yn amser i'ch casglu, mi ddof â chwi adref. Oherwydd rhof i chwi glod ac enw ymhlith holl bobloedd y ddaear. Pan adferaf eich llwyddiant yn eich glwydd, medd yr Arglwydd. Edrychwn yn awr yn ôl dros y dyddiad dwytha, a gofyn i ddiw agor ein llygaid a'n colonau i'n pechaduriaid. Tregarha wrthym, o ddiw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni, O Dduw, dy drugaredd, a dy roi i ni dy iachadwriaeth. Fyddet i, Dduw, ein Tad, faddau i ni a gwared oddi wrth ein holl bechodau, a rhodd i ni ras a nerth yr Ysbryd Glân. Amen. Da ni'n troi rŵan at air yr Arglwydd yn yr Ysgrythurau. Y darlleniad gyntaf yn dod o lyfr Actau. Yr ail benod yn cychwyn ar y pedwerydd ar ddeg adnod. Araith Pedr ar y Pentecost. Safodd Pedr ynghyd â'r un ar ddeg, a chododd ei lais a'i hanerch, Chwi, Iddewon a thrigolion Jerusalem oll, bydded hyn yn hysbys i chwi, gwrandewch ar fy ngeiriau. Felly gwybydded holl du Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn yr Arglwydd ac yn Feseia, yr Iesu hwn a groes hwyliasoch chwi. Pan glywsant hyn, fe'i dwys bigwyd yn eu calon, a dywedasant wrth Pedr a'r apostolion eraill, Beth a wnawn ni, gyfeillion? Meddai Pedr wrthynt, Edi farhewch, a bedyddier pob un ohonoch yn enw Iesu Grist, er maddeuant eich pechodau, ac fe dderbyniwch yr Ysbryd Glân yn rhodd. Oherwydd i chwi y mae'r addewid, ac i'ch plant, ac i bawb sydd ymhell, pob un y bydd yr Arglwydd ein Duw ni yn ei alw ato. Ac a llawer o eiriau eraill y tystiolaethodd ger ei bron, a'i hannog. Dihangwch rhag y genhedlaeth wirgam hon. Felly bedyddwyd y rhai a derbyniodd ei air, ac ychwanegwyd atynt y diwrnod hwnnw tua thair mil o bersonau, Yr oeddent yn ddyfalbarhau yn nysgeidiaeth yr apostolion ac yn y gymdeithas, yn y torri bara ac yn y gweddïau. Gwrandewch ar eu hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein gwendid ni, ein geni ni o'r newydd, obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddiwrth y meirw. Amen. Gwrandewch ar Efengyl Sanctaidd yn ôl Sant Luc. Cerdded i Emmaus. Yn awr, yr un dydd, yr oedd dau ohonynt ar ei ffordd i bentref oddeutu un cilomedr ar ddeg o Jerusalem o'r enw Emmaus. Yr oeddynt yn ymddiddan ei gilydd am yr holl ddigwyddiadau hyn. Yn ystod yr ymddiddan a'r trafod, nesaodd Iesu ei hun atynt a dechrau cerdded gyda hwy, ond rhwystrwyd eu llygaid rhag ei adnabod ef. Meddai wrthynt, Beth yw'r sylwadau hyn yr ydych yn eu cyfnewid wrth gerdded? Safasant hwy, a'i digalondid yn eu hwynebau. Atebodd yr un o'r enw Cleopas, Rhaid mai ti yw'r unig ymwelydd â Jerusalem nad yw'n gwybod am y pethau sydd wedi digwydd yno, y ddyddiau diwethaf hyn. Pa bethau? meddai wrthynt. Atabesant hwythau, Y pethau sydd wedi digwydd i Iesu o Nazareth, dyn oedd yn broffwyd nerthol ei weithredoedd a'i eiriau yng ngwydd Duw a'r holl bobl. Traddododd ein prif offeiriaid ac aelodau ein cyngor ef i'w ddefrydu i farwolaeth, ac fe'i croeshoeliasant. Ein gobaith ni oedd mai ef oedd yr un oedd yn mynd i brynu Israel i ryddid. Ond at hyn oll, heddiw yw'r trydydd dydd er pan ddigwyddodd y pethau hyn. Er hynny, fe'n syfrdanwyd gan rai gwragedd o'n plith, aethant yn y bora bach at y bedd, a methasant cael ei gorff. ond dychwelasant gan daeru eu bod wedi gweld angylion yn ymddangos, a bod y rheini'n dweud ei fod ef yn fyw. Aeth rhai o'n cwmni allan at y bedd a'i gael yn union fel y dwedodd y gwragedd, ond ni welsant mo honno ef. Meddai Iesu wrthynt, Mor ddi-ddeall ydych, ac mor araf yw eich calonnau i gredu'r cwbl a lefarodd y proffwydi! Ond nid oedd yn rhaid i'r Meseia dioddef y pethau hyn a mynd i mewn i'w ogoniant. A chan dechrau gyda Moses a'r holl broffwydi, dehonglodd iddynt y pethau a ysgrifennwyd amdano ef ei hun yn yr holl Ysgrythurau. Wedi iddynt nesáu at y pentref yr oeddynt ar ei ffordd iddo, cymerodd ef arno i fod yn mynd ymhellach, ond meddant wrtho, gan bwyso arno, Aros gyda ni, oherwydd y mae hi'n nosi, a'r dydd yn ddirwen ddirwyn i ben. Yna aeth i mewn i aros gyda hwy. Wedi cymryd ei le wrth y bwrdd gyda hwy, cymerodd y bara, a bendithio, a'i dorri, a'i roi iddynt. Agorwyd eu llygaid hwy, ac adnabiasant ef. A diflannodd ef o'i golwg. Meddent wrth ei gilydd. Onid oedd ein calonnau ar dân ynom wrth iddo siarad â ni ar y ffordd, pan oedd yn egluro'r Ysgrythurau i ni? Codasant ar unwaith, a dychwelyd i Jerusalem. Cawsant yr un ar ddeg o'i dilynwyr wedi ymgynnull ynghyd, ac yn dweud fod yr Arglwydd yn wir wedi ei gyfodi, ac wedi ymddangos i Simon. Adroddasant hwythau yr hanes am eu taith, ac fel yr oeddynt wedi adnabod ef, ar doriad y bara. Gwrandewch ar yr hyn y mae'r Ysbryd yn ei ddweud wrth yr Eglwys. Diolch a fo i Dduw. Parodd Duw ein geni ni o'r niw, o'r newydd, i obaith bywiol. trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Dwi eisiau i ni meddwl gyda'n gilydd rwan dros yr hyn yr ydym wedi clywed bore yma. Dwi eisiau gwneud mwy o myfyrdod na pregeth bore yma. Dwi'n teimlo fod angen falle fwy o Yym, annog na pregethu bore yma. So mae'r hanes yma o cerdded tuag at Emmaus yn ddrama, yn dydy? Ydych chi'n gallu dychmygu fo fatha sgript mewn ffilm? Cymwch eiliad wan hi row, roi eich hun yn y stori yma. Rhowch eich hun ar y ffordd Dychmygwch sut fasach chi'n teimlo. Efalla, ar hyn o bryd, dydy o ddim yn rhy anodd i ddychmygu sut oedd y disgyblion yma yn teimlo. Oedden nhw wedi cael siom enfawr. Roedd eu byd wedi trawsnewid dros nos. Roedden nhw'n galaru. Roedd yna tristwch mawr yn eu calonnau. Roedd eu holl gobeithion nhw wedi chwalu. Roedd yna dryswch amdan y newyddion oedden nhw wedi clywed gan y gwragedd. Ac oedden nhw'n trio i wneud, i wneud sens o bob dim oedd wedi digwydd iddyn nhw. Ydych chi'n teimlo rhywbeth tebyg ar hyn o bryd? Mae ein teimladau ni dros y cyfnod yma 'di bod yn mynd i fyny ac i lawr fath o rollercoaster. Ac i'r disgyblion yma mae 'na rywbeth tebyg wedi bod yn mynd ymlaen hefyd. Ac rŵan ma' nhw jyst yn trio dod i ddygymod â pethau ac oedden nhw'n trafod wrth gerdded. Gwrandewch ar y pedwar brawddeg yma, yn gynta'. Ond rhwystrwyd ei llygaid rhag ei gydnabod ef. Mae hwn yn achosi ychydig bach o benbleth gan be' oedden nhw'n cael eu rhwystro rhag ei adnabod. Tybed oedd yr Iesu ei hun yn eu rhwystro nhw, ond i ba phwrpas? Tybed oedden nhw yn rhwystro eu hunain, yn methu gweld yn glir oherwydd yr holl teimladau oedden nhw yn teimlo? Y sioc oedden nhw yn profi, y trawma oedden nhw wedi bod drwyddo fo? Pwy sa'n disgwyl gweld yr Iesu yn cerdded ar hyd y llwybr efo nhw? Amhosib o beth. Yn ail, gwrandewch ar hwn. Mor ddi-deall ydych chi, mor araf yw eich colonnau i gredu'r cwbl. Maen nhw'n swnio fod yr Iesu yn eu cyryddu nhw am bod nhw methu gweld pwy oedd o a deall be oedd wedi digwydd. Ydy o'n teimlo braidd yn annheg ei bod o'n cyryddu nhw ar y fath amser? Ond eto, mae cerydd yn dod oherwydd cariad yn yr achos yma. Oedd o wedi colli ychydig bach o amynedd efo nhw, yn siŵr, achos ar hyd yr amser doedd neb cweit yn ei ddeall O hyd oedd 'na rywbeth yn eu yn eu hatal nhw rhag gweld y gwirionedd. Mae Cerydd yn gallu teimlo yn reit poenus, ond eto mae o er ein da ni, er ein daioni ni. Ond oedd o'n deud bod eu calonnau nhw yn araf. Nid eu bod nhw'n gallu methu gweld efo'u llygid, ond bod eu calonnau nhw ddim yn gweld. Meddyliwch amdan hynna am eiliad. Ar ôl iddyn nhw cyrraedd adra, ac i'r Iesu eistedd lawr wrth y bwrdd, a torri'r bara, agorwyd eu llygaid hwy. Beth fydd yn achosi ni i cael agor ein llygaid? Dydyn ni ddim yn gallu dod at ein gilydd ar hyn o bryd yn y torri y bara. Ond mae yna fara arall, yn does, mae'r Arglwydd yn ein bwydo ni gyda bara y gair. Ac fel hyn yn dod at ein gilydd, i torri'r bara ac i bwydo ein ysbrydion, rydym yn gallu cael, da ni'n gallu cael ein bwydo. ac ei nerthu. A dyna be oedd y disgyblion yna'n wneud ar y ffordd, wrth i'r Iesu cerdded gyda nhw, ond agor yr Ysgrythurau, agor y Gair. Ac yna wrth y bwrdd, cafodd eu llygaid ei agor. Beth sydd yn mynd i helpu ni i agor ei llygaid ni, i gweld pethau o'r newydd, i gweld pethau yn wahanol i sut maen nhw'n edrych ar yr, ar yr wyneb? Ac yn bedwerydd, dyma'r disgyblwyr yn troi at ei gilydd ac yn dweud, Onid oedd ein calonnau ar dân ynom wrth iddo siarad â ni? Ar ôl i'w llygid cael agor, nathon nhw sylwi ar sut oedden nhw wedi teimlo. Oedd eu calonnau nhw ar dân wrth i'r Iesu trafod gyda nhw. Ond doedden nhw ddim wedi ymddiried yn y teimlad yna. Doedden nhw ddim wedi gwrando ar eu calonnau. Achos oedden nhw'n dal yn trio gweld dim ond efo'u llygid. Ac oedden nhw methu coelio be oedden nhw'n gweld. Ystyriwch rwan am, am eiliad, beth sydd yn bwysicach i chi wrth trio gweld y gwirionedd? Eich llygaid neu eich calonnau? Felly rhwystro ni rhag gweld pethau o safbwynt gwahanol, beth sy'n achosi ein dallineb ysbrydol? Tristwch falle? Trawma a sioc y pethau sydd yn digwydd ar hyn o bryd? Amgylchiadau hollol annisgwyl? galar ac ofn a pryder. Mae hyn i gyd yn achosi ni i peidio gweld pethau o safbwynt yr Arglwydd. Ond mae yna obaith, achos, fel mae'r stori yma yn ddangos i ni, mae'r Iesu yn ymuno â ni ar y daith, fel mae o 'di gwneud erioed. Os 'da ni yn gofyn iddo fo egluro pethau i ni, mae o'n gwneud hynny. Rhaid i ni, weithiau, stopio trio dibynnu gormod ar ein llygaid a gwrando ar ein colonnau. Beth mae'r galon yn ei ddweud wrthyn ni amdan y sefyllfa yma? Beth yw'r gwirionedd sy'n mynd ymlaen? Pa fyd newydd sydd yn cael ei eni ar hyn o bryd? oedd y disgyblion yn credu bod bob dim drosodd, bod marwolaeth wedi ennill, bod y byd wedi ennill. Ond oedden nhw ar fin dysgu bod 'na rywbeth wahanol yn mynd ymlaen. Roedd eu calonnau nhw wedi clywed, ond nath o cymryd amser i'w llygid nhw cael ei agor hefyd. Gadewch ni jyst cymryd eiliad i ofyn i'r Iesu ymuno â ni ar daith. Gadewch i ni gofio Fe wnaeth y bobl yn y gyrfa gofyn i'r ddisgyblion ar ôl i Pedr siarad. Y cwestiwn gyntaf wnaeth nhw ofyn oedd, Beth a wnawn ni, gyfeillion? Edifeirhewch. Ac wedyn, dyfalbarhau yn dysgeidiaeth yr apostolion, ac yn y gymdeithas, yn y torri bara, ac yn y gweddïau. Peidiwch ag ofni, ond trowch yn ôl at yr Arglwydd. Dyfal, dyfal barhau yn y dysgeidiaeth, darllen yr ysgrythurau, yn y gymdeithas ac yn y gweddïau. Trwy hyn, byddwn ni'n cael nerth i cario mlaen ar y daith. Amen. Dwi wedi dod o hyd i darn o farddoniaeth. O'n i'n meddwl sa fo'n addas i ddarllen hi bore yma. Mae wedi cael ei addasu gan T Glyn Thomas ac yn reiddiol gan bardd o'r enw Toyohiko Kagawa. Nid oes gennyf ond un efengyl, sef yw honno, yr ail enir popeth drwy gariad. Cariad yn unig sy'n holl-alluog. Cariad yn unig sy'n dragwyddol. Cariad a greuodd y byd. Cariad sy'n ei gynnal. Cariad yw hanfod Duw. Y mae cariad yn egluro popeth. Cariad yw fy nghysegr sanctaidd olaf i. Trwy gariad rwyf yn esgyn i'r uchelderau ac yn disgyn i'r dyfnderoedd. Y mae cariad yn treiddio trwy bopeth, a llygad rhyfeddol cariad mae Duw a dyn yn canfod ei gilydd. Mewn cariad fedru llygad dyn yn llygad Duw. mewn cariad y daw dduwdod a dundod yn un. Gadewch i ni droi at yr arglwydd unwaith eto, rwan mewn gweddi. Ac i gychwyn, Dwi'n mynd i darllen ychydig o Salm 116. Yr wyf yn caru'r Arglwydd am iddo wrando ar lef fy ngweddi, am iddo droi ei glust ataf y dydd y gwyddais arno. Yr oedd clymau angau wedi tynhau amdanaf, a gyfynnau Sheol wedi fy nal, a minnau'n dioddef adfyd ac ing. Yna gelwais ar enw'r Arglwydd. Yr wyf yn erfyn, Arglwydd, gwared fi. Gweddïwn ar y Tad. Ar i'r eglwys fod yn un, wrth dystio i'r efengyl a'i chyhoeddi. Gweddïwn dros ein hesgobion, archddiaconiaid, clerigion a cyrradion a diaconiaid ar draws y byd sy'n ceisio ffordd newydd o wasanaethu tra'n gwynebu ansicrwydd eu hunain. Cofiwn hefyd am ein brodyr a chwiorydd Mwslemaidd ar cychwyn eu mis sanctaidd o Ramadan, o dan ymgylchiadau heriol iawn, cyd-safwn â hwy ar draws y byd wrth iddynt ymprydio ymhell o'u teuluoedd, gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, trugarhau. Gweddïwn am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd. Gweddïwn am heddwch a safeddlogrwydd yn y gwledydd hyn yn arbennig, Gweriniaeth Democratic y Congo, yr Yemen, Syria a Palesteina. Gweddïwn am draws y byd i bobloedd a llywodraethau'r byd rhoi bob ymdrech i frwydro'r haint a'r tlodi sydd yn dwysau effaith y salwch yma. ac i wneud yn siŵr bod bob ymdrech yn cael ei wneud er lles ni i gyd. Gweddïwn am doethineb yn ein arweinwyr. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, o Dduw, Trigger Hair. Dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar eu hangenion, gan feddwl yn enwedig ar hyn o bryd amdan ein gwasanaeth iechyd, ein gofalwyr, ein glynhawyr, a phawb sydd yn gwneud yn siŵr bod ein cymdeithas yn parhau i redeg, a phawb sydd yn peryglu bywydau eu hunain dros eraill. Gweddïwn am y rhai henoed sydd yn cael ei ynysu ar ben eu hunain, y rhai sydd yn drysu ac yn ofni, y rhai sydd heb anwylyd i fod efo nhw a'r gwely angau. Gweddïwn arnat ti, ein Tad, O Dduw, trig ar ha. Gweddïwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion a phawb ac arwn, ar wasgar, ond gyda'n gilydd, mewn cariad. Gweddïwn am bendith dros ein teuluoedd, dros ein bobl ifanc, sydd yn gwynebu amser ansicr iawn efo'i addysg, dros ein hysgolion a'r athrawon sydd yn gweithio mor galed, gweddïwn arnat ti ein Tad, O Dduw, trigger ha. Cyflwynwn ein hunain, A phawb y gweddïon drostynt i drugaredd ar nodded Duw. Ac awn ni eiliad o ddistawrwydd rŵan i chi weddïo adra am dan eich anghenion eich hunain. Da Tregarog. Derbyn y gweddïau hyn er mwyn dy Fab, ein Gwaredwr Iesu Grist. Amen. Ac i orffen ein gweddïau, rhan arall o Salm 116. Sut y gallaf dalu i'r Arglwydd am ei holl haelioni tuag ataf? Dyrchafaf cwpan iachawdwriaeth a galw ar enw'r Arglwydd. Tala fy addunedau i'r Arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl. Gwerthfawr yng ngolwg yr Arglwydd yw marwolaeth ei ffyddloniaid. O Arglwydd, dy was yn wir wy fi, gwas o hil gweision. Rwyt wedi datod fy rhwymau. Rhof i ti offrwm diolch, a galw ar enw'r Arglwydd. Talaf fy addunedau i'r Arglwydd ym mhresenoldeb ei holl bobl, yng nghyntedau tŷ'r Arglwydd, yn dy ganol di, O Jerusalem. Molwch yr Arglwydd. A dywedwn gyda'n gilydd, Gweddï'r Arglwydd. ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dela dy deyrnas, gwneler dy wyllys, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni i brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg, canys eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Da ni'n dod at diwadd ein gwasanaeth rwan a'n amser gyda'n gilydd. Parodd Dyw ein geni ni o'r newydd i obaith bywiol. Trwy atgyfodiad Iesu Grist oddi wrth y meirw. Holl alluog Dduw, a wnaethost yn dy drugaredd mawr y disgyblion yn llawen o weld yr Arglwydd, atgyfodedig. Dyro i ni'r fath adnabyddiaeth o'i bresenoldeb, fel y cawn ein hatgyfnerthu a'n cynnal gan ei fywyd atgyfodedig, a'th wasanaethu'n barhaus mewn cyfiawnder a gwirionedd. Trwy Iesu Grist ein Harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda Thi a'r Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Aleliwia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Aleliwia. Bendithiad Dduw ni, cadwedd ni rhag ddrwg, a'n dwyn ni fywyd tragwyddol. Amen. Dwi eisiau darllen un darn o farddoniaeth arall hwn, bod i'n ffeindio fo. Mae o'n anhysbys, ond y teitl yw Amser. Ceisiwch amser i feddwl. Dyma ffynhonnell pob gallu. Ceisiwch amser i chwarae. Dyma gyfrinach bod yn fythol ifanc. Ceisiwch amser i ddarllen. Dyma ffynhonnell ddoethineb. Ceisiwch amser i weddïo. Dyma'r grym mwyaf ar y ddaear. Ceisiwch amser i garu a chael eich caru. Dyma'r rhodd fwyaf Duw. Ceisiwch amser i fod yn gyfeillgar. Dyma lwybr llawenydd. Ceisiwch amser i chwerthin. Dyma gân yr enaid. Ceisiwch amser i roi. Dyma rydd fodlonrwydd. Ceisiwch amser i weithio. Dyma bris llwyddiant. Ceisiwch amser i fod yn garedig. Dyma'r allwedd i'r nefoedd. Felly, dyn ni'n troi yn ôl at ein gweithgareddau pob dydd, yn cario gyda ni yr hyn rydyn ni wedi dderbyn yn ein meddyliau ac yn ein calonnau. A bendithiaid Duw, yr holl alluog Dduw, y Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, i ni gyd yn yr amser yma a hyd byth. Amen. Diolch am ymuno gyda ni, pob bendith.